D'Regierung ass de Mëtteg um 3 Auer zesummekomm, fir e weidere Point ze maache vun der Situatioun am Grand-Duché an iwwer weider Mesuren, déi sech imposéieren, ze diskutéieren an och Decisiounen ze huelen. D'Zuel vun de Mënschen, déi am Moment zu Lëtzebuerg positiv op de Coronavirus getest gi sinn, ass nach emol an d'Lut gaang, fir elo op 51 Persounen ze kommen. Mir sinn an enger eeschter Situatioun a mir mussen alleguerten als Gesellschaft en Effort maachen an och solidaresch sinn, fir dës Situatioun esou gutt wéi méiglech ze geréieren. an och ze kontrolléieren. Et ass wichteg, dass ee Message ganz kloer verstane gëtt, Et geet haut ëm Precautioun an et geet ëm Preventioun. All Mesure, déi mer an de leschten Deeg geholl hunn, an och all weider Mesure, déi mer haut decidéiert hunn, huet als Zil d'Verbreede vum Virus ze limitéieren. Et geet dorëms ze evitéieren, dass ze vill Leit bannent der kuerzer Zäit d'Symptomer kréien an op eng Prise en charge ugewise sinn. Et ass déi Strategie fir d'Courbe vun den neien Infektioune méiglechst flaach ze halen. Dofir huet d'Regierung haut folgend Decisioune geholl. Et ass virun allem fir d'éischt eng staark Recommandatioun fir all vulnerabel Persoun, all vulnerabel Persoun den Ament prinzipiell doheem ze bleiwen an net erauszegoen, wann et net onbedéngt néideg ass. Dat betrëfft jiddereen iwwer 65 Joer, all Persoun mat engem geschwächten Immunsystem, Diabetiker, Kriibspatienten, Mënschen och mat kardiovaskuläre Problemer. Déi Leit sollen hir Aktivitéiten esou wäit wéi et nëmmen iergendwéi geet erofsetzen a sech op dat limitéiere wat wierklech néideg an och noutwendeg ass. Et ass hei den Appell och un d'Solidaritéit an der Populatioun. Et ass elo wichteg, datt jiddweree sech concernéiert fillt, well et concernéiert och jiddereen. Et ass dofir extrem wichteg an et sinn och Dankbar fir déi sëllegen Initiativen och an der Populatioun, wou Leit sech bereet erkläre fir anere Leit wëllen ze hëllefen. Scouten, ONGen, mee och einfach Solidaritéit an der Noperschaft huet sech schonn organiséiert, an dat ass och genee dat wat mer och an dësem Moment brauchen. Wat d'Akafe betrëfft, si mer dann och amgaange mat de groussen Acteuren zu Lëtzebuerg, mä awer och mat deene méi klengen, fir e System en place ze setzen, wou d'Leit kënnen heem beliwwert ginn. Dat ass, wéi gesot, amgaangen a wäert an den nächsten Deeg och opérationnel sinn. Et ginn haut schonn eng Rëtsch vu Méiglechkeete fir kënnen ze bestellen, mee mir wëllen et nach méi einfach maachen. Et geet dobäi, wéi gesot, prioritär ëm déi vulnerabel Leit. Mir hunn de Mëtteg dann och allgemeng verstäerkte Mesurë geholl, déi de breede Public, betreffen also jiddereen. Dat si staark Mesuren a si wäerten en Afloss hunn och op onst alldeeglech Zesummeliewen. Et gëllt bis op Weiederes eng prinzipiell Limitatioun vun den Deplacementer. Dat bedeit, dass d'Deplacementer vu jidderee sech soll limitéieren op Deplacementer fir op d'Aarbecht, medezinesch Visitten, dat heescht bei den Dokteren an eng Urgence oder an eng Maison médicale, all Deplacement fir aner Leit ze hëllefen oder och ze ënnerstëtzen, dann awer och Akafe vun Iessenswueren oder medezineschem Material a Medikamenter. Dat bedeit, dass de Wee bei de Supermarché, d'Epicerie, Metzler, Bäcker oder Traiteur an awer och Apdikten esouwäit weider erlaabt bleift. Och erlaabt bleiwen Aktivitéiten an der fräier Natur, awer just am Respekt vun Distanz vu minimum zwee Meter zu eneen. Dat bedeit, dass eleng an de Bësch spadséieren zum Beispill soll méiglech sinn. Och mat de Kanner erausgoe soll méiglech sinn. Wichteg dobei, wéi gesot, dass déi allgemeng Reegele respektéiert am eventuelle Kontakt mat anere Leit. Och Deplacementer, urgent Rendez-vous'en, wéi zum Beispill op der Bank oder bei engem Notaire, solle méiglech sinn. Och aner absolut nécessaire Deplacementer Sinn erlaabt. Aus dësen Verhalensreegelen resultéiert, dass och eng Rei Fermeturen, déi ab Mëtternuecht wäerten gëllen. All Restaurant, all Café, all Disco, all Kino, all Bibliothéik bleiwen zou. Mir hunn haut decidéiert, dass all kulturell a sportlech a festlech Aktivitéite fir den Ament och annuléiert musse ginn. Muséeën, Sportsitten ewéi Stadion, Äispist, Schwammen, Sportshalen, Fitnesscenteren a sou weider mussen och zou bleiwen. Mir hunn haut decidéiert, dass all Geschäft a Betriber, déi Public empfänken, zou bleiwen. Net betraff vun dëse Fermeture sinn de ganze Secteur vun der Alimentatioun, sou wéi ech virdru schonn opgezielt hunn, zum Beispill d'Supermarchéen, d'Metzler, d'Bäcker, d'Traiteurs, etc. Etc. Dat heescht, lo net Panik op d'Alimentatioun, d'Butteker do bleiwen op. D'Apdikten, d'Optiker, d'Butteker aus dem Beräich vun der Telekommunikatioun, d'Butteker, wou et Hygiènesartikelen a Botzgeschier ze kafe gëtt, also Drogerien, Tankstellen, Botzereien, Zeitungsbutteker an och d'Services funéraires. Wichteg och ze ënnersträichen, dass am Horeca-Secteur de Service de livraison ka bestoe bleiwen. Och Drive-in an aner Guichet-Servicer kënne weider bestoe bleiwen. Och an den Hoteller soll de Roomservice weider méiglech sinn, mee wann e Restaurant zou ass, dann ass et och net fir do ze Mëtteg, ze Owes oder och de Kaffi zerwéiert ze kréien. De Kaffi an all déi Zerwisser sinn am Roomservice, dat heescht eenzel ze huelen. Deemno kann ee soen, dass am Horeca-Secteur d'Kiche kënnen op bleiwen, de Restaurant muss awer zou bleiwen, wéi gesot, fir Livraisonen, fir Commanden oder fir en Take-out. De Message also hei ass ganz. Kloer, dat soziaalt Liewen limitéiert sech op dat Essentiellt an et gëtt allgemeng reduzéiert an den Aktivitéiten an och an den sozialen Kontakten. Fir d'Entreprisen am Allgemeng gëllt weider sech op de Maximum op déi essentiell Aktivitéiten och ze konzentréieren an e Maximum op Teletravail zeréckzegräifen. Et ass wichteg och ze ënnersträichen, datt d'Entreprisen, d'Fabricken an allgemeng déi ekonomesch Aktivitéiten och weiderginn. Déi allgemeng Produktioun bleift also garantéiert. An dësem Kontext wëll ech och ënnersträichen, datt an der Distributioun kee Problem ass. Mir hunn haut nach emol mat de Grossiste Récksprooch geholl an et ass sécher, datt d'Butteker weider beliwwert bleiwen an datt absolut kee Risk gëtt fir d'Versuergung an der Alimentatioun. E weidere wichtege Message, De Staat fonctionnéiert an de Staat och wäert weider fonctionnéieren. An der Fonction publique wäerte mer an den nächsten Deeg och weider Mesuren huelen a verschidden Servicer reduzéieren. Mir gräifen e Maximum op Teletravail zeréck an d'Servicer à guichet wäerten an hirer Offer och limitéiert sinn. Allgemeng gëllt an der Fonction publique och, dass all Beamten an eng aner Aktivitéit, déi net essentiell am Moment ass, och fir aner Aktivitéite ka gebraucht ginn. Mir hunn och weider Mesurë geholl, déi sech speziell un d'Entreprisen adresséieren. Dat betrëfft notamment en Aussetze vun den Avancë bei Steieren a bei Cotisatiounen. De Finanzminister an och de Sécurité-socialsminister wäerten dozou och Präzisiounen ginn. Wat awer och schonn awer decidéiert gouf, ass den Delai fir d'Steieren ze bezuelen op de 15 Mee no hanne geréckelt gëtt. Da wichteg par rapport zu de Grenzen, well dat och eng Fro ass, déi awer ganz vill gestallt gëtt. Ech hat Kontakt haut mat de Regierungschefen aus Däitschland, mat aus Frankräich an och aus der Belsch. Och eisen Ausseminister huet mat sengen Homologen en Echange gehat. Op franséischer an belscher Säit Ginn et den Ament keng Pläng fir verstäerkt Kontrollen oder Grenzen zouzemaache bannent dem Schengeraum? Et gëtt effektiv Iwwerleeungen op däitscher Säit fir Kontrollen op de Grenzen ze maachen. Mir hu mat den däitschen Autoritéiten och ausgemaach, datt d'Frontalieren expressis verbis dovunner ausgeholl solle ginn. Ech hunn Iech schonn erkläert an deem leschte Briefing, datt eise ganze Système médical an de ganze Sanitär, alles wat gebraucht gëtt an deem Beräich géif zesummefalen, wa mer net op eis Frontaliere kënnen och zeréckgräifen. A wéi gesot, dowéinst ass et och wichteg, dass mer d'Garantie kréien, dass dat och weider fonctionnéiert. Ech si mer bewosst, dass dëst e spezielle Moment ass, fir ons alleguerten ass an och fir ons Gesellschaft. Déi Mesuren, déi mer elo huelen, si seriö, Si ginn och wäit. Et ass awer néideg an et ass och richteg. Et ass och en Ament vun der Solidaritéit an onsem Land. En ass en Ament, wou d'Leit sech géigesäiteg hëllefen a wou et drëms geet, een deen aneren ze schützen, an deem mer alleguerten och onst Verhalen upassen. Madame Gesondheetsministesch.
Jo, fir mech vu menger Säit vläch och nach eng Kéier just de Rappell, D'Mesurë si grave, effektiv, a sinn ugepasst un d'Situatioun. Wourëms geet et? Et geet drëm, duerch dës Mesuren d'Beweegung an eiser Bevëlkerung erofzeschrauwen an doduercher op d'Zäit ze spillen. Dat ass eis éischt Zilsetzung, de Virus esou laang wéi méiglech opzehalen an domatter ze verhënneren, dass mer Leit verléieren, dass mer Leit, déi eis nosti, verléieren. Dat ass eis Zilsetzung. mussen also d'Konditiounen schafen, dass eise Gesondheetssystem elo ka fonctionnéieren. Vu menger Säit wäert dat elo meng absolut Prioritéit sinn an den nächste Stonnen an Deeg, wierklech d'Koordinatioun tëscht den Acteuren esou optimal wéi méiglech ze gestalten, ze kucken, dass mer Material hu wat mer brauchen, dass mer dat op all méigleche Weeër kënne beschafen. Dir wësst, dass eng Diskussioun ronderëm Stocken ass an Europa, dat kann een net verstoppen. Mir si beméit all Hiewelen a Bewegung ze setzen, déi mer kënnen, fir eist Material engersäits esou gutt wéi méiglech anzesetzen, esou rationell wéi méiglech anzesetzen, dat heescht, mir kucken eng Vue iwwert eise Stock national ze kréien an e wierklech dohinner ze aiguilléieren, wou e gebraucht gëtt. Dat ass ganz wichteg. Et gëtt vill Rieds vu Material, wat feelt. Mir sinn amgaange Material ze kréien. Mir hunn es och ganz vill, mä mir sinn amgaangen, déi ganz Logistik en place ze setzen, fir et wierklech gesteiert op déi richteg Plaz ze kréien. Et ass ganz wichteg dat dobaussen ze verstoen, virun allem am Gesondheetssecteur. Ech weess, datt d'Leit do sech ganz vill Suerge maachen. Si hunn och Recht, se sti viru groussen Defien. Mee mir si wierklech beméit dat elo esou ze organiséieren, datt et Sënn mécht. Mir spillen op Zäit. Wat gefuerdert ass, ass Disziplin an der Organisatioun. Disziplin och bei de Leit, Solidaritéit an Disziplin, well net ze vergiessen, bei allen Aktiounen, déi lafen, denkt, wann ech gelift, un Är Gestes barrièren, dat sinn déi, déi liewensrettend sinn. Denkt un d'Reflexer, déi Der musst änneren, wa mer elo een deem aneren hëllefen, op d'Kanner oppassen, oppassen, dass mer net vulnerabel Leit mat an d'Spill bréngen. Dat ass ganz wichteg. Ech weess, dat ass net ëmmer einfach, mee et ass essentiel, dass mer dorobber oppassen. An da Konsequenz, Mir mussen ons Mesurë konsequent duerchsetzen. Et ass net méi fir ze spaassen. Déi Mesurë maache mer net fir näischt. Et gëtt e Grond dofir. Mir hunn. Ech hunn haut keng nei Zuele fir Iech, net well mer keng nei hunn, mee well ech déi nei Berechnungen nach net hunn. Den Update kënnt eréischt méi spéit am Laf vum Dag. Mer hunn awer relativ beonrouegend Informatioune vun eisen Nopeschlänner, wat de Bilan ass vum leschten Dag. Dat heescht, déi Courbe, déi mer gesinn, wou mer déi éischt Mesuren hei geholl hunn den 12 Mäerz, do hate mer 22 Fäll, kuerz drop, zwee Deeg dono ware mer op 51. Haut weess ech net, wou mer stinn. An eisen Nopeschlänner ass d'Evolutioun änlech. Europa ass den Epizentrum am Moment vun der Kris a Lëtzebuerg läit matten an Europa. Ech mengen, do brauch ee sech näischt virzemaachen, mir mussen eis preparéieren. Wat mer maachen, ass eis Strukturen optimiséieren, wierklech op d'Besoine vun onse Spideeler agoen, kucken, wat se brauchen, kucken, dat esou schnell wéi méiglech erbäizekréien. Mir kucken och, dass eist Personal beschtméiglech preparéiert ass. Et gëtt Richtlinne fir d'Leit dobaussen, mee och fir d'Fleegepersonal, déi sinn ënnerwee, déi wäerte mer wierklech Gutt kommunikéieren iwwert déi nächst heescht, datt jiddwereen déi wierklech integréiert. An da wäerte mer och un deenen, deenen Infektiounszentren, géif ech elo emol soen, wou mer schaffen, dat sinn déi Maisons médicalen, déi mer amgaange sinn opzebauen op dräi Plazen am Land, am Norden, am Zentrum an am Süden, do wäerte mer eng Méiglechkeet schafe fir eng Filière ze hunn, wou mer wierklech déi Patienten, déi Symptomer hunn, déi eventuell op e Corona deiten, wou mer déi kënne wierklech spezifesch behandele mat den néidege Moossgaben, wou mer wierklech dat Material kënnen dohinner bréngen, wat genau dann do gebraucht gëtt, dat an engem enken Zesummespill mat eise Privatlaboen, déi mer wierklech do wäerten abannen. Mir wäerten all eis Moyene bündelen, öffentlecher a privater, fir e beschtméigleche Service kënnen ze leeschten. Mir sinn och amgaangen ze kucken, also déi Maison médicalen, ech soen et nach eng Kéier, wann dat bis prett ass, wäerte mer dat kommunikéieren. Et huet kee Wäert elo dohinner ze lafen, dat wäert. Dënschde Mëttwoch ginn, éischter hu mer dat net stoen, do ass ganz vill Logistik, Infrastruktur en place ze setzen. Mir hunn och en Appell gemat fir Volontairen, fir Generalisten, déi dat wäerten assuréieren. Do hu mer ganz vill, ganz vill Äntwerte kritt. Dat ass flott ze gesinn. Do ass eng ganz grouss Solidaritéit och am Secteur, soudass mer do Keng Suergen maachen, dass mer et hikréien. Et brauch just eng Zäit. Dat ass eng gewësse Mise en place, déi gefuerdert ass. A mir sinn och amgaangen ze sichen, fir am Osten eng Solutioun op d'Been ze stellen, wou mer dann déi nämmlecht Filière kéinten ubidden. Dat Ganzt allkéiers gekoppelt och mat Testzentren, well et ass ganz wichteg, mir wäerten net manner testen, au contraire, mir wäerte just vill méi geziilt testen. Mir probéieren eis Tester wierklech dohinner ze axéieren, wou d'Leit si mat de Symptomer, wou déi vulnerabel Leit sinn. Dat heescht, de ganze But vun där Filière, déi mer opbauen, ass, fir eebe just e gudden Triage ze maache vun de Patienten, fir se op eng Plaz ze kréien, wou se anstänneg en charge geholl ginn an och wierklech gutt diagnostiquéiert kënne ginn. Ech giff à ce stade näischt weider soen fir weider Detailer. Mir wäerten eis elo an eiser Cellule de crise zesummesetzen an do nach weider Detailer beschwätzen. Dat heite si ganz aschneidend Mesuren, déi mer haut geholl hunn. Do ass nach ganz vill Fine-Tuning ze maachen a mir wäerten E Point Presse muer maachen. Ech géif den Zäitpunkt no der Cellule de crise präisginn, wa mer bis enker de ganzen Tour gemat hunn. Dat wäert eis haut den Owend nach laang mobiliséieren, fir wierklech enker de ganzen Tour vun alle Froen ze maachen, fir ze kucken, wat muss aktivéiert ginn, soudass mer muer probéieren, esou kloer wéi méiglech Äntwerten op Är Froen ze hunn. Ech bidden ëm Verständnis, dass mer dat haut den Owend net maachen. Ech mengen, et ass besser, mir preparéieren dat elo nach eng Kéier an der Rou an. Stinn da muar virun iech. Soen iech Merci.